Mũrĩa na gatĩ ndoĩ mũrĩa na kara nĩ ya kũhĩa. Thimo ĩno ĩratũruta atĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre andũ nĩ makoragwo makĩgerera maũndũ matiganĩte. Na ũgakora nĩ kũrĩ andũ maragerera maũndũ mahũthũ. na nĩ kũrĩ andũ angĩ maragerera maũndũ maritũ mũno. No ũtangĩyaria kana uge maũndũ marĩa ũragerera kana wĩre andũ maũndũ marĩa ũragerera, nĩ hinya mũno andũ mamenye kĩrĩa ũragerera. Mũrĩa ngime nĩ ũrĩ mũkimĩri atũruta atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ harĩ... kĩndũ wĩriragĩria kũgĩa nakĩo thĩinĩ wa mũtũrĩre, no nginyagia ũkinyũkie makinya ũrorete na kũrĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ. Na no ũkĩgĩe ũkĩgerera njĩra ya raithi kĩndũ gĩothe wĩrirĩirie, na rĩu ningĩ ona no ũkorwo nĩ wĩra ũkũruta wĩra mũritũ gũkĩgĩa. no wĩndete ũndũ no ũhote gũkinyanĩra naguo na wĩgĩre naguo mũrĩa njĩthĩ yake ndarũndagwo hĩndĩ ĩrĩa wĩna kĩndũ gĩtanĩtio nawe gĩtarĩ gĩa kũhoya na gĩtarĩ kĩa mũndũ ũngĩ kĩndũ kĩu nĩ wĩtĩagĩra na no ũkĩhũthĩre o ũrĩa ũngĩenda gũkĩhũthĩra tondũ nĩ kĩndũ gĩaku na gũtirĩ mũndũ ũrathi kũria rũtha na gũtirĩ mũndũ ũngĩkũgirĩrĩria gwĩka o ũrĩa ũngĩenda gwĩka na kĩndũ kĩu gĩ gĩaku mũrĩa wiki akuaga wiki nĩ kũrĩ andũ akarĩ mũno mũndũ ũcio ona ena kĩndũ ona ũthiĩ kũmũkaĩra ndangĩhota gũteithania nawe nĩ andũ arĩa makoragwo mathunĩte mũno. na nĩ andũ arĩa meendete mũno na nĩkĩo thimũ ĩno ĩratwĩra atĩrĩrĩ nawe o ũguo ũkoragwo ũkĩhũthĩra indo ciaku wĩ wiki ũtekwenda kũgayana na andũ arĩa angĩ rĩ ona hĩndĩ ĩrĩa na ningĩ onawe ũrĩkorwo wĩna gathĩna kana hĩndĩ ĩrĩa ũrĩkorwo na ũritũ rĩ Ndũkanakorwo nawe ũgĩeterera atĩ andũ nĩ megũka magayane indo ciao nawe, na ndũkaneterere atĩ andũ nĩ magoka gũteithania nawe. O ta ũguo ũtateithanagia nao hĩndĩ ĩrĩa mena moritũ kana mena mathĩna rĩ, o nawe ndũgeterere atĩ nĩ marĩũka gũteithania nawe. Mũrĩmĩrwo nĩ ithe ndoĩ indo irĩ bata. Thimo ĩno nayo ĩratwĩra atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na andũ, kũrĩ andũ matoĩ kũmenyerera kĩrĩa makora kĩramatĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ. Rĩu andũ acio rĩ, matikoragwo na ruo, matirĩ ruo rwa kũmenya indo ciethagwo atĩa. Na nĩkĩo ũkoraga ciana ingĩ cia itonga nĩ njitangi mũno, na itiũĩ kũramata, na itiũĩ kũmenyerera. nĩ tondũ ciakora indo njethe na tiyo methete koguo matirĩ na ruo rũrĩa rwa gũkorwo atĩ nĩo methire indo icio mũrĩmi ndoinagwo guoko nĩ harĩ na andũ arĩa makoragwo magĩtũteithia mawĩra-inĩ maitũ ona no ũkorwo we nĩ ũrĩ na biacara yaku kana wĩ mwandĩkani na nĩ kũrĩ aruti a wĩra arĩa ũkoragwo ũkĩruta wĩra nao. Na aruti acio aku a wĩra-rĩ, nĩo makũhotithagia kũgĩa kĩrĩa ũkoragwo nakĩo. Nĩ tondũ ũmandĩkĩte tondũ ndũngĩhota gũkorwo ũkĩruta wĩ ika. na acio nĩo marakũhotithia gũthiĩ na mbere na nĩo marakũhotithia gũkorwo ũkĩona ona indo nyingĩ na nyingĩ makĩria thimũ ĩno ĩratwĩra atĩrĩrĩ andũ acio aku makũrutagĩra wĩra rĩ geria kũmarora wega geria kũmamenyerera tigaga kũmakũma tiga kũmahũra kũmonia ũru nĩ tondũ andũ aya nĩo maragũteithia gwĩka atĩa kũruta wĩra mũrĩmi ũmwe Ndaiyũragia ikũmbĩ. Hĩndĩ ĩrĩa wĩika kana rĩrĩa ũraruta wĩra wĩika-rĩ, ndũngĩhanana na hĩndĩ ĩrĩa mũraruta wĩra mũrĩ aingĩ. Na nĩkĩo ona harĩ o thimo ĩngĩ ya Gĩkũyũ yugaga atĩrĩ, atĩ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ. We ona ũngĩgeria atĩa kũruta wĩra wĩika-rĩ, ũngĩkaihũria ikũmbĩ-rĩ, nĩũgũtũra mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ũkwaga kwĩra andũ arĩa angĩ moke mũteithanie nao-rĩ, nawe noguo ũkũruta wĩra mũritũ, no ũrute ihinda inene, na ũnoge makĩria. Mũrĩmi tiwe mũrĩi. Thĩiniĩ wa mũtũrĩre-rĩ, o mũndũ o mũndũ nĩ harĩ itemi rĩrĩa anyitaga thĩiniĩ wa mũtũrĩre. Na nĩkĩo ũgũkora nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa ũrĩmaga. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgethaga, na nĩ kũrĩ mũndũ nginya ũrĩa nĩwe ũkarĩa kĩrĩa kĩarĩmirwo. Koguo o mũndũ o mũndũ nĩ arĩ itemi rĩa mwanya rĩrĩa atemaga thĩinĩ wa mũtũrĩre. Mũrĩo ndũminaga ng'aragu. Thimo ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, nĩ harĩ na maũndũ meho mũno monekaga. ta me na cama mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre. No maũndũ macio ona waingatana namo kana ũmarũmĩrĩre rĩ, ũgakora matingĩkũninĩra ng'aragu ĩrĩa wĩnayo ya mũtũrĩre. Kana ona waingatana namo ũgakora matingĩgũteithia, no mathire magĩkũingĩragia ikeno-inĩ makĩria, no nĩ ikeno. itangĩgũteithia thĩinĩ wa mũtũũrĩre. Mũrĩo ndũnenganagĩrũo. Ihinda rĩa mũndũ o mũndũ rĩngĩkinya rĩa gũkena-rĩ, hatirĩ kĩndũ kĩngĩgirĩrĩria gĩkeno gĩake. O na kana nĩ arata, o na kana nĩ andũ arĩa marigainie, o na mangĩkorũo o mena kĩeha, no ihinda rĩa mũndũ rĩa gũkena nĩ rĩkinyire-rĩ, andũ acio matingĩgirĩrĩria gĩkeno gĩaku. Ũndũ ũcio no ũndũ ũmwe na irathimo iria ikoraga mũndũ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩgirĩrĩria kĩrathimo gĩaku angĩkorwo ihinda rĩaku rĩa kũrathimwo nĩ rĩkinyĩte. Mũrĩo ndũtũraga ta ngatho. Nĩ wega mũno gũkorwo na ngatho thĩinĩ wa mũtũrĩre. Gũtirĩ kĩndũ gĩtũũraga ta ngatho. Ngatho nĩ itũũraga na mũndũ wothe wĩna ngatho thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ mũndũ ũikaraga e mũndũ mũkenu na nĩ mũndũ ũikaraga ena thayũ na ena gĩkeno thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. mũrĩo ũgĩraga kĩeha. Thimo ĩno ĩratwĩra atĩrĩrĩ, ona ũgĩkenaga rĩ, ona ũgĩkenaga thĩinĩ wa mũtũrĩre kana ũkĩingatanaga na maũndũ marĩa maroneka ta me mega kana kana ta mena cama mũno rĩ, nĩ wega ũgĩe na ũigĩrĩrĩku. Nĩ tondũ ũngĩaga ũigĩrĩrĩku rĩ, gĩkeno kĩu rĩ ũrakena kana ikeno icio ũraingatithania nacio rĩ... kana maũndũ macio mena cama ũrateng'erania namo-rĩ, no mathiĩ na magarũrũke matuĩke rĩu ningĩ nĩ kĩeha. Mũrĩo ũminaga magego. Andũ aingĩ nĩ mendete indo i cama mũno, wonaga andũ nĩ magwetaga mũno atĩ kĩndũ kĩna cama ta ũkĩ. No andũ makariganĩrwo atĩrĩ, indo icio i cama ũguo-rĩ, o ũguo wonaga ina cama-rĩ, no icoke rĩu ningĩ ikũgarũrũke na igũthũkĩrie mũtũrĩre nĩkĩo haha tũrerwo atĩrĩrĩ atĩ indo icio icama mũno rĩ nĩ ithũkagia magego ona i njega na ũkĩrĩa ũkaiguaga nĩ ũraigua wega mũno rĩ kĩndũ kĩu no gĩcoke ũrĩe na gĩcoke gĩgũthũkĩre na gĩgũthũkĩrie magego koguo maũndũ marĩa ona monekaga ta mena cama mũno no wega kũmarora nĩgetha ndũgathiĩ rĩu ningĩ ũingĩre thĩinĩ wamo mũno magũthũkĩrie mũtũrĩre mũrĩo ũrutaga hũngũ mũtĩ igũrũ ndimũ ĩno nayo ĩratũruta atĩrĩrĩ maũndũ mega rĩ kana kĩndũ kĩega rĩ nĩ kĩgucagĩrĩria. Koguo ũngĩkorwo wĩ mũndũ mwega rĩ, kana ũkorwo wĩ mũndũ wĩna mĩtugo mĩega rĩ, nĩ ũkũgucĩrĩria mũno maitho ma andũ, na nĩ ũkũgucĩrĩria ona maũndũ mega thĩiniĩ wa mũtũrĩre waku. O ta ũrĩa hũngũ ĩngĩona kĩndũ kĩega ĩ mũtĩ igũrũ, yone na harĩa rĩ, nĩ ndĩrona kĩndũ kĩega ingĩthiĩ ndĩe na njigue wega rĩ, no gũmbũka yũmbũkaga na ĩgathiĩ ĩkomba harĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ, nĩgetha ĩgagĩkĩrĩa. Koguo rĩ, ĩgakorwo nĩ ĩgucĩrĩirio nĩ kĩndũ kĩrĩa yonire ĩ mũtĩ igũrũ. Koguo maũndũ mega nĩ magucagĩrĩria. Mũrĩo wa njohi nĩ ũrĩyũkagwo, no wa indo ndũrĩyũkagwo. Thimo ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, nĩ harĩ maũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre, maũndũ marehagĩra andũ ikeno ikeno o cia ihinda inini no ũgakora nĩ ikeno itangĩtũra na nĩ ikeno itangĩgũteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre. Na nĩ kũrĩ rĩu ningĩ na maũndũ mangĩ ũngĩingatana namo ma mũtũrĩre ta mau ma gwetha indo na ma gwetha ũrĩa ũgwĩkũria thĩinĩ wa mũtũrĩre na marehe gĩkeno kĩa mũtũrĩre na makũrehere maũndũ mega. na maũndũ ma gũtũũra na ma gũtũũra ũmonaga. Mũrĩa rũnene ndarũrĩagĩra. Thimo ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na andũ thĩinĩ wa mũtũrĩre andũ mataiganagĩra. Andũ o mendete makenda na makenda makĩria. Ona akaga nginya kũiganwo.